Аван и сывӑ хаклӑ юлташсем! Паян пирӗн питӗ те интереслӗ урок, видеоурок. Ку урока эпир пӗтӗм наци костюмӗн кунӗ ятне халаллатпӑр. Паян пирӗн патра хӑнара Марина, Куви, Салампи, чӑваш культурипе чӗлхине юратакан ҫынсен клубӗн Пайташӗ, вӑл пире паян кӗпесем ҫинчен каласа парать. Марина, пожалуйста, мана каласа-ӑнлантарӑр-ха, акҫа кӗпе мӗнпе уйрӑлса тӑрать-ши ытти кӗпесенчен? Мӗн калама пултаратӑр ку кӗпе ҫинчен? Чи малтанах ку кӗпе ҫине пӑхсассӑн калама пулать Ку авалхи тӗпе тесе, мӗншӗн тесен кӑна пиртен килте тӗртсе тунӑ пирте ҫӗленӗ тата пӗрмелӗ пухсассӑн кӑна вунса кӑрмӑш ӗмӗр вӗҫнелле тӑхӑннӑ тесе каласа пама пултарӑпӑр, мӗншӗн тесен Чӑвашсем вун саккӑрмӗш ӗмӗр вӗҫӗнче кӑштах пуянраххисем хӑйсене ахҫам пек атлас хӑюсем илсе ҫӗлесе илемлетме пултарнӑ. Тата тӳмисене пӑхсан та вӗсене мӗнрен тунӑ? Йывӑҫран касса илемлетсе тунӑ. Ҫавӑнпа та ҫакӑнпех хаклама пулать тата. Мӗн калама пулать кӑна, ку пушкӑрт чӑвашӗсен тумӗ, кулленхи тум. Кун пеккине ӗҫре кӑна тӑхӑннӑ. Пӗтӗмпех илсе кӑтартас пулсан, ку тӗп ене Питӗ тӗлӗнмелле кӗпе. Чӑвашсем кӑна пулнӑ-ши, ытти халӑхсем те пулнӑ-ши пӗлместӗп. Анчах та чӑвашсем питӗ перекетлӗ халӑх пулнӑ, мӗншӗн тесен кашни кун пир тӗртсе ларма вӑхӑчӗсем те пулман. Кӗпе вӑрах тӑхӑнмалла пултӑр тесен вӗсем Уй-хирте ӗҫлесе питӗ хытарланӑ, кӗпешне ак ҫакӑн пек пир татӑкӗсем ҫӗленӗ, кӑкӑр умне ҫурӑм хыҫне ҫакӑ тӑвар ҫисе ҫунтарса ярасран питӗ лайӑх сыхланӑ, ҫӑтӑлма паман. Ҫавӑнпа уйрӑлса тӑрать чӑваш кӗпи. Ку кӗпе манӑн кукамайӑн кӗпи. Ҫамрӑк чухнехи кӗпе, ҫамрӑк чухне тӑхӑннӑ кӗпе. Тата кунта пирӗн тепӗр кӗпе пур. Ӑна вӑл уже каярах палан катса кайса, ватӑла пуҫласан тӑхӑна пуҫланӑ ҫак кӗпене. Ку вара мӗнпе уйрӑлса тӑрать, мӗн калама пултаратӑр ку кӗпе ҫинчен? Ку кӗпене ҫитсаран ҫӗлеме фабрикӑра кӗртсе кӑларнӑ. Ҫитса паллах ҫӗлеме килте ҫӗленӗ, а ҫитсине лавккаран илнӗ. Чӗнтӗрне те лавккаранах туяннӑ. Ҫакӑнпа уйрӑлса тӑрать ак. Чӑвашсем питӗ капӑрлатма юратнӑ. Мӗнпе илемлетме пултарнӑ, санпа илемлетнӗ пуль ӗнтӗ-и? Шотландия,
атлас, атлас хӑюсем, хӑйсем тӗртнисем пулма пултарнӑ, чӗнтӗрлесе ҫыхнисем, лавккаран туяннисем пулма пултарнӑ. Кунта акӑ пурне те лавккаран илнӗ. Мӗнле, ҫимисем те, уже пасар ҫимисем те халь мӗн Вӑхӑт шывӗ илес пулсассӑн ҫакӑн пек тӗпене чи пуҫламӑшӗнче вӑтӑрмӗш ҫулсенче тӑхӑнма пуҫланӑ пуянраххисем. Кам пуянрах пулма чухӑнраххисем вара ҫав вӑрҫӑ хыҫҫӑн те ултмӑлмӗш ҫулсенче тӑхӑнма тытӑннӑ. Ҫавӑн пек калама пултаратпӑр ку тӗпе ҫинче. Чӑваш халӑхӗ сарӑ, симӗс, хӗрлӗ тӑхӑнма юратнӑ тӗслӗ япаласем. Ҫапла
кӑна вилес пулсассӑн куна уяв типӗтелеме пултаратпӑр-мӗншӗн тесен чир ҫитсийӗ питӗ ҫутӑ.
Вӗсем пеккисене тӑхӑнма тӑрӑшман. Ҫапла, уява, уява шурӑ типе тӑхӑннӑ. Хӗрлӗ чӗрҫитти ҫыхнӑ е шурӑ чӗрҫитти хӗрлӗ хӑюсемпе, тӗрӗсемпе илемлетнисене тӑхӑнма тӑрӑшнӑ. А кунӗ вара кил тӑрӑшӗнче ӗҫлесе ҫӳремелли типе шутланать. Эсир паян хӑвӑр пите те илемлӗ тӑхӑннӑ. Кунта сирӗн мӗн кӑна ҫук. Учӗ ҫӗр ҫитийӗсӗрсем, кӑкӑр ҫинчен пӗрле илемле япаласем. Пуҫ ӗр ҫинче, ҫавсем ҫинче мӗн калама пултаратӑр? Кӑш вӑхӑтри кӗпе вӑл вара? Кам?
Вӑхӑтне пӑхсассӑн ку хальхи кӗпе теме пултаратпӑр кӑна. Мӗншӗн тесен каллех Пир-тӳпе мар ку, фабрикӑра, заводра тӗртнӗ кӗтмен, ҫыпса пусма тавар. Чӗмтӗрленисем те, хӑйӑвӗсем те, лавккаран туяннисем. Тата мӗн каласа пама пултарать. Ҫакӑн пек шакмаклӑ тумтирсене чӑваш хӗрарӑмӗсем Пушкӑртра кӑна мар ӗнтӗ, ну ытларах Пушкӑртра, пирӗн тӑрӑхра тӑхӑннӑ. Вӗсем Хӗрлӗ шакмаклӑ, кӑвак шакмаклӑ пулма пултарнӑ, йӑрӑм-йӑрӑм пулма пултарнӑ ҫакӑн пек. Ҫавӑнпа уйрӑлса тӑрать чӑваш, пушкӑрт чӑвашӗсен тумӗсем. Унти хулленхи тумтир теме пултаратпӑр. Анчах та сцена ҫине те тухма юрать кун пек тумтирпе. Мӗнпе уйрӑлса тӑрать ку? Ҫакӑн пек тӗссене суйланӑн те кил-тӗрӗшӗнче ӗҫленӗ чухне чӑваш хӗрарӑмӗ мӗншӗн тесессӗн тӗксӗм кӗпесем хура ҫӗклеҫҫӗ. Мӗнле ӑнланмалла ӗнтӗ ку хура ҫӗклеҫҫӗ тенине? Чӑваш хӗрарӑмӗ яланах ӗҫре пулнӑ, кӑмака умӗнче тӑрмашнӑ, тӑпрапа варланать-и, унта хӑрӑмпа варланать-и, ку сахалтарах курӑнакан кӗпе пулнӑ ҫавӑнпа ҫавӑн пек каланӑ ӗнтӗ хура ҫӗклекен кӗпе тесе. Черчеттине те ҫавӑн пеккинех мӗн тунӑ. Ма черчетти ҫыхнӑ? Мӗншӗн тесен каллех кӑмӑла укринче ӗҫленӗ чухне е пахча тӑра тӳпене каллех перекетлет ӗнтӗ ҫакӑ. Перекетлӗ халӑх вӗт хани вырӑн чӑвашӗсем. Черчеттине ҫулса илсе пулатчӗ. Ага, часкӑна ҫурӑн, чакрӑн, тӑхӑнтӑн. Вот ҫавӑн пек. Ак ҫавӑн пек капӑрсене вара туйра кӑна, уявсенче кӑна тӑхӑнма тытӑннӑ. Ӗлӗкрех Куна чӗртемлтен тунӑ ваттисене ӗненес пулсассӑн ахҫамрӑкпа капӑрлӑх вун-ултӑ килограмм кӗмӗл шӑрҫасемпе кӗмӗл мӗн пулнӑ ҫӗленӗ те ҫавӑн чухлӗ тайнӑ, капӑрлӑхсем тайнӑ вун-ултӑ килограмм. Ҫавӑн пек калама пулать. Ну, уявсенче ҫыхӑннӑ. Кулленхи пурнӑҫра вара вӗсем сурпан, сурпанпа ҫыхса Тутӑрсем те тутӑр, камӑн тутӑр пулнӑ тутӑр каллех ӗнтӗ, кам пуянтарах ҫавсем. Ҫыхкаланӑ ӗнтӗ ӗлӗкрех маларах, каярах вара-мӗн. Камӑн тутӑр пулман, вӗсем сурпан. Сурпан вӑл вӑрӑм алшӑлли темелле ӗнтӗ, шурӑ алшӑлли, тӗрӗллӗ. Ак ҫакӑн пек ман хыҫра пур вӑл ак ҫакӑ. Ҫавсене ҫыхса чалма пек туса ҫыхса янӑ. Мӗншӗн тухьяпа хушпупа ҫӳремӗн паллӑн те пӗрремӗшӗнчен вӑл йывӑр, тепӗр енчен унпа ӗҫлеме ункайсӑр. Сурпане чалма пек туса ҫыхни вӑл пӗр енчен питӗ ункайлӑ пулнӑ. Чӑваш хӗрарӑмӗсем ҫӳҫ кӑтартма юраман. Пӗрремӗшӗнчен, тепринче ӗҫленӗ чухне ҫӳҫ пайӑркисем пит ҫине усӑнса анса чармасса, мешетлемессе ҫамӗк ҫыхнӑ. Тата уй-хирте ӗҫленӗ чухне хирте унта шӑрӑх чухне, паллах, хӗрарӑмсем, арҫынсем те питӗ тарланӑ ҫав тар Пит ҫине юхса анмасса вӑт шӑпах ак ҫак сурпан мӗн тунӑ та ӗнтӗ, чарса тытса тӑнӑ. Вӑт ҫакӑн пек капӑр.